How una dey my people? Today we go talk about top 10 crypto exchange by how people take dey use am and this list na based on the research wey we don do. But before that, I go like welcome una to my channel Crypto Pidgin where we go dey talk about crypto for pidgin English and everything wey concern crypto. If na first time be this, try to subscribe so that anytime wey we drop better update, you go be the first to know about am. so for crypto space we get crypto exchange plenty and as of june dis year 2022 coin market cap tok say dey know about 550 plus crypto exchange wey dey dia database and for dis now e go dey hard make you know or make you find crypto exchange wey dey correct and reliable to use and wey your country ma dey accept you fit dey ask yourself say why crypto exchange plenty for crypto space well na because no government dey regulate am na why e plenty be that so but for this video we go talk about top centralized exchange by how people take dey use am no be only that we go measure am based on how much people take dey trade with am in billions of dollars in every 24 hours and so use how people take trust them using trust score wey we gather for coingecko and then come rate am based on how they take dey secure and how they take dey simple for people wey dey use am especially if you beginner how you fit take dey like how you fit take access am easily but before we continue know say this video no be financial advice and again know say crypto dey full of risk and investing on am dey very very risky this video na pure information and na for educational purpose so no forget to do your own research before you start to dey use anyone wey we mention for here di number one for our list na binance exchange binance exchange na number one exchange when you talk about crypto for dis world di average trading wey dey happen for binance every day wey we know na 20 billion us dollar and for every 24 hours na di money wey dey go inside wey dey comot for binance exchange be dat to show you say pipo dey trade for di platform wella cause twenty billion us dollar no be small money if you come convert am for naira at the rate of six sixty hmm, money don go be that when you talk about trading fees wey we dey call charges binance exchange dey very very low and the more you trade the more e dey low and e dey offer bonuses if you dey trade with them every time and if you dey use them every time they go give you discount and they go dey give you giveaway too no be only that when you dey talk about trading volume na them be number one for crypto industry no be only that they get like 350 coin and also get 1360 coin pair which means say when you combine two coin together you go get more than 1360 na wetin we dey call coin pair be that another one wey dey be say dey get better security and you no fit hack any of their account for there so their security dey very tight and the document wey dey take dey verify for the platform no too hard for like example now if you dey nigeria you fit use your nin slip take verify your binance account that's all you don start trading be that so na him be number one for our list today the number two for our list na coinbase exchange coinbase exchange na the second for the list why be say na america get am and na the most well-known crypto exchange wey dey their country and they don dey start to dey operate since 2012 their charges no too dey straightforward because of one or two reasons but last last e still dey cheap if you wan compare am with other crypto exchange and dem ma get like 120 plus coins and over 340 coin pair dey also get better security and the document to verify am no too hard dey dey operate for africa dey dey operate for nigeria especially and dey dey operate for america dey operate for canada too so e dey very popular and na why people dey use am be that and because e don tey since 2012 wey e don dey operate people still dey use am up till today because e dey reliable. the number three for our list na huobi global exchange huobi global exchange na big crypto exchange dem ma be too and their trading volume average na around 2.5 billion dollars every 24 hours they get like 350 coins too and then man get over 915 coin pair too their charges for every trade the way you dey perform there na 0.2 percent and they dey over offer discount if you hold their exchange coin for the platform and they get a lot of features a lot of bonuses a lot of giveaways wey dem ma dey do very very well when you talk about security too they dey try very well and They no too require higher document for verification but the bad news wey dey there be say they no dey operate for us and they no dey operate for canada the number four for our list na kucoin exchange when they talk about exchange wey get plenty plenty coin wey get plenty option when talk about trading na kucoin be number one na dem get am cause as i dey talk to you now KuCoin get over 600 coins wey dey their platform, wey dey their exchange and dey get over 1130 coin pair. Na all country for dis world dem a dey accept if not be say dem no dey accept, e no dey work for US. I no know why, US just dey somehow wey be say no be everything dey work for dem but KuCoin no dey work for US but for other country, dey dey work and their verification no too hard. If you talk about trading volume, they dey get around 1.3 billion to 4 billion every 24 hours. When I mean billion, I dey talk about dollar, no be naira. So their charges for trading na 0.1 percent and they dey offer discount if they hold their native coin wey they call KCS and e mean say KuCoin KuCoin token na dey dey na im dey dey call am. So if you hold am for your wallet for their platform, dey dey offer you discounts if you dey trade and dey dey give you giveaway anytime wey you dey trade and dey dey give you discount if you dey trade with them. So for security, dem ma dey try wella, dey dey very very secure. Na why e dey the list be that. Di number five for our list na OKX Exchange. OKX Exchange na dem dey formerly call dem O Okek Exchange. OKEX na dem na im be their name before. So dey later change am to dey remove di E come put OKX Exchange. Dem na top crypto exchange dem be too and their trading volume for every twenty-four hours na 1.1 to 7.3 billion dollars every 24 hours and dem ma get like 315 coins with 500 coin pair too but dem no dey work for us their charges fees for trading na around 0.08 percent to 0.1 percent depend on the verification level wey you dey for their platform for security dem ma dey try very well and dem no too dey request for higher document wey go need to verify their account dem man dey boost of 20 million users and e dey work for over 200 countries as i dey talk to you now dey get dey dey work for 200 country and dey get like 20 million user wey dey use dem every blessed day di number six for our list na l bank dis l bank no too popular like di oda one wey we don dey mention since but dia trading volume average na two billion dollars every twenty-four hours so if upon say e no dey popular and dem still dey perform dis type of money transaction for dia platform dat mean say e dey very very liable Elbank get like 455 coins and they get over 657 coin pair e dey very very accessible for every country including canada but e no dey available for us their fair trading fees na 0.10 percent per trade very very cheap di number seven na gate.io exchange hmm, gate.io exchange na one big crypto exchange wey be say dey get like ten million registered users and as we dey talk to you now e no dey work for us and canada but e dey work for other country e dey work for other country but you see us and canada e no dey work for there so if you get if you dey us or you dey canada you no fit use gate.io exchange and dem ma get like one thousand three hundred coin and dey get around 1990 coin pair to show you say dey get plenty plenty coin for their exchange and their charges man dey very very low na 0.2 percent for every trading fees and e dey offer discount wella for their platform e dey very secure and e dey very very reliable too you fit check am out. Di number eight for our list na Kraken Exchange. Kraken na cryptocurrency exchange wey base for America and e don dey operate since 2011 and again e dey work for every state for US. So no be like other ones wey no dey work for us this cracking exchange dey work for us and no be only that e dey work for other 176 country too their charges na around 0.20 percent to 0.26 percent e no too dey high e dey very very cheap e dey okay compared to others too so e dey hard to operate sha man no lie you so if you be beginners wey you dey into crypto crypto space i no go advise you make you use cracking because e dey hard e no dey friendly e no dey user friendly although they dey very very secure you get but e dey hard to operate if you be beginners you no fit operate am but why i add am to the list be say e dey work for us so no be you know say since all those one wey dey mention dey talk say e no dey work for us but this one dey work for us na why we add am to the list be that dey dey very okay you can check am out. The number nine for our list and na my favorite one. I love this one very very well. I love upon say they get wahala. I love them. Na crypto.com exchange. crypto.com exchange na one of the very best exchange because they get feature plenty for their users and e don dey operate since 2016. and their trading volume for every 24 hours na around 1 billion us dollar na im dey transact every day they no too get coin like that sha but they get like 250 coin so e dey work for over 90 countries for dis world na e dey operate for 90 countries wey include us e dey work for us and e dey work for canada if you dey us you dey canada you fit access crypto.com and dey get over 15 million users so far yes 15 million users na im dey get so far and they dey still dey get more and that thing be say they no get website sha na their problem be that they no get website na only mobile app they get and to show you say crypto.com exchange na one big exchange they dey partner with fifa world cup wey dey come up 2022 around december time no be only that they dey partner with psg football club and they dey partner with one brand for f1 racing like that all those car race now dey get one of their one of their team wey dey partner to and other plenty plenty big brand wey crypto.com exchange dey partner with and e dey very secure we talk about security crypto exchange dey very very secure and e dey very very easy to access and e dey very very easy to verify Dia charges ma no hard, dia charges na around zero point zero zero four percent to zero point one percent, very very very cheap for all the whole platform, for all the whole exchange wey we don dey talk about since. Dey also dey offer crypto ATM card, na why I love dem be that. Although people dey complain say the crypto ATM machine no too plenty for the whole world, although you know say crypto still dey come now, but at least. say dey get crypto atm card wey you fit collect take dey withdraw for any atm wey dey accept crypto or you fit use am dey take dey pay via any online platform wey dey accept crypto dey dey offer visa card for crypto and no be virtual card dey dey offer you go request for am and dey go send am to you na why i love crypto.com be that na my favourite for this list na im be that and dey get better better amazing features wey dey there the get features wey we no fit talk about for this video although we fit still make another video wey go talk about crypto.com only and go tell you plenty plenty feature wey dey so if you never subscribe subscribe to the channel so that we, once we drop the video you go see the video and you go watch am and you go love am and you go see better better things wey crypto.com exchange dey do The last one for our list wey be number ten na Bybit. Bybit dey try also and e dey provide in-depth analysis, in-depth trading analysis to their customer. They also get very supportive customer support. Yes, they dey very supportive. Once you talk to them, they dey answer you quick quick and e dey secure too. Their charges na zero point one percent. E dey very very cheap too. if you dey hear all the whole other charges of each each platform wey we dey talk about you go know say zero point one percent dey very very cheap compared to the list and again dem dey provide api for developers na one of the reason why i mention dem for this list be that because if you be developers wey you dey into crypto wey we dey call web3 you fit use e dey provide api wey you fit use take develop your app or develop your software if you be web3 developer dey talk about so na one of the reason wey we mention them for this list be that the bonus one wey we get na sex.io na the spelling be that Dey don tey for crypto space sha as dey don dey operate since twenty thirteen and dey get like three million users too. E dey very very easy to access if you be user as in if you be beginners dey dey very very easy to access, dey dey very user friendly and one of the things wey make me list dem for this list na be sey since den since dey don dey operate since twenty thirteen

and you fit contact you fit contact them with email phone number or you fit even live chat them they go reply you quick quick and for all again they dey operate for all the whole country and including us and canada so if you dey us if you dey canada or you get person wey dey us or person wey dey canada wey wan send you money through crypto this sex.io dey operate for there so they fit use am and their charges ma no too big like that they dey charge around 0.20 percent to 0.25 percent so e ma dey cheap na why we mention them but the major reason wey we mention them for this list na because e dey very safe na im be di safest cryptocurrency exchange wey dey dis list and dey dey secure because if you dey operate since 2013 wey dey never hack you or wey dey never hack any of uh, any of your user account that means say you dey very very secure be that na why we mention them for this list as bonus for you be that so you ma you fit check them out and you fit verify too so we don round the video up be that as we don give you eleven crypto exchange and we don tell you why we choose them we don give you reasons why we choose them and we don tell you wetin dem dey do why wey make us choose them so make you ma go research then you go come back know the one wey you go dey use but before that we go drop the link to all the whole crypto exchange wey we don mention in case you wan try any of them out you go just go to the uh, description box click on am then you go register and you go start to dey test them so remember say i go remind you say i no be financial advisor so make you try do your own research before you decide which of the exchange you wan dey use or you wan dey invest on and again as i talk am before we go drop link to register for any of this exchange wey we don talk about today below and if they get one wey you know say ima dey try and dey be better dey dey secure dey dey friendly based on research you fit comment on the comment section so that people especially me ma go try see whether they dey good so that in case we dey drop on that list we fit add them to the list So thank you say you don watch reach this side. If you learn from the video, no forget to like and share to friends and family. Make them all learn too. And if you never subscribe to the channel, abeg try and subscribe to the channel too. Anything wey you learn, just comment am below. And if you no understand, comment below. We go reply you. Thank you again. We go see for the next video wey I go drop soon. Thank you.